Hemmäňe salam, gowmy ýagdaýlar janyň sagmy, bu gün serýozny gürrüň edýäs, kripto walýutadaky, kripto rynokdaky maşenniçestwolary barada, adamlar gaty kän adamlar aldanylýar, gaty kän adamlaryň puly gidýär, şoň üçin şu wideony doluja görüň, soňuna çenli ünslice diňläň, ştoby siziň başyňyzdan şoň ýalak zatlar gelmez ýaly. Indi. Başlamak ak laýk kommentariýa soraýyn sizden hökman suratly laýk kommentariýa goýuň köp adam görsün köp adam öwrensin ştoby şu gürnere düşmezler ýaly maşenniçestwa duşmaz ýaly duşaýan ýagdaýyndada öz kripto walýutasyny öz hasabyny gorap biler ýaly indi başladyk onda serediň iň özümiň öz başymdan geçen maşenniçestwalary barada toýst bärde kripto walýutada gaty kän maşenniçestwa hemmesini aýdyp geçip bolmaýar bir wideoda şoň üçin osnovnoý populýarnyý we öz başymdan gelenler to ýest ýanymdaky oglanyň başyndan gelenler barada aýdaýyn siziň başyňyzdan geläýen ýagdaýynda ştob bilersiňiz ýalyk näme etmelisini birinji osnovnoý köp edilýän zat skam tokenler adamlar skam tokenler alýar skam tokenler näli başda çykarylanda şu kriptowalýuta diňe satmak üçin toýs. Diňe satyp bolýa, alyp bolanok. Şeýdip, ýaňky çykarýan adamlar buny adamlara çykarýarlar, satýarlar, ýöne adamlar yzyna hiç ýer satyp bilenok. I şeýdip ellerinde galýada, soň özleriniňkini polny satyp, kassany boşadyp gidýärler. Nädip edýärler? Her hili telegram kanallar bolýandyr. Öz dostlarymyň başyndan geçdi, şu wideony görüp oturan bolsaňyz bilýän, Caesar diýip, token çykardylar. Polny hemme telegram kanallarda şu kripto barada telegram kanallar bar. Şolaryň içinde her hil blogerler reklama etýärler. Olardan reklama satyn alýarlar ýaňky bular. Olaryň işleýşi her kimiki her hili. Käbiri spesialny telegram kanal açyp şony prodwigat edip zat edip birki aýlap prodwigat edip gowy zatlar aýdan bolup berip soň iň soňunda şeýdip allap gitýär. Käbiri blogerler satyn alýarlar puly zat edip ýa-da Blogerler bilen gazanan pullaryny paýlaşýarlar. Şoň ýalyk zat edip bir kriptowalýutany prodwigat edýärler. Olar hiç hil birža zada gelmeýär. Aýtýarlar ynha Binance zat etýär, listing etýär, Bybit-e gelýär, oňa gelýär, muňa gelýär. Bahasy bäş dollar bolýar, on dollar bolýar diýip adamlara aldap satýarlar. Osnownoý BNB smart çeýnine gurlan BNB-iň blokçeýnine gurlan zatlar bolýar. ýaňky kriptowalýutalar asnamy allanýar. Näme üçin? Sebäbi onuň üstünde mut gurup bolýar-da. PancakeSwap-da al diýýändirler. PancakeSwap diýip saýtda, şo taýda alyň, eýle, beýle, ýöne şu çykýar. Göni şeý diýseler-de, göni gaçyň şondan. Telegram kanallara wapşe ynanmaň. Mysal üçin şu token çykýar, ol zat, şu wagt alyň öňünden, öň satyş geldi. Obyçna kriptowalýuta bir sany, lýuboý bir kriptowalýuta çykanda, mysal üçin, na Arbitrum çykdy bilýäňiz. Gaty populýarny ol şol öň zat etdi ýaňky öň satyş etdiler ondan soň ýaňky adamlara paýladylar drop etdiler obşem şo zatlar edilende adamlar pul alýar realno ondan gazanýarlar a bu skam tokenlarda hiçilik zat ýok ony mysal arbitrumyňam zady çykdy skam tokeni çykdy ondan soň Şu şu wagt kiçikän populýarnyý kriptowalýutalar bar täze şolaň köpüsiniň zady çykdy skam tokenleri. Diňe pankeswapda bolýa adamlary aldyrýalar ýaňky ýaly edip i şo taýda on prosendin i to ýest togsan prosendini satýalar naprimer on prosendini öz ellerinde goýup i resko satyp goýberýaler düşündiňiz şoň üçin telegramda zatda Pankeswapdan alyň ina şuňňa zat etýän diýen kriptowalýutalara wapşe ynanmaň hiç hili ýagdaýda. Razrabotçikler ony ýörite şo kodyny düzenlerine diňe adam alyp biler ýaly etýär. Düşdüňiz alyp biler ýaly etýärler ondan soň ýaňky hemme pul alyp satyp goýberýärler da özleriniňkini şeýdip skam i pullaryňyz köýýär hiç hili zat nol bolup galýar çöp bolýar şoň üçin telegram kanallara ynanmaň diňe Ofisialny saýt, ofisialny lýuboý bir proýekt bolýar, diýeli, lýuboý bir proýekt çykdy, şu wagt suwy çykmaly. Şo suwyň öz ofisialny twitter sahypasy bolýar, ofisialny ýutube bolýar, şo taýlardan görüň, şo taýlardan zat ediň. Ynha, mysal üçin, şu wagt öň satyşy gelmeli ýa dropy gelmeli. Wobşe şo zat uje başladam etýän, ýalňyşmasam. Men kän dropda uçastogida etmänsoň, kän bilemok o zatlary. Ýaňky öň satyşy gelýärä. Şonda diňe öz ofisialny saýtdan görüň i şo taýda ofisialny ssylka bolar size nirden öň satyşa gatnaşyp bolýar. Öň satyş bolanda ýaňky biržalara gelmäkkä adamlara satýarlar. Ondan soň şoň togsan prosentini ýa altmyş prosentini her hil her hil bolýar proýektda blok edip goýýarlar siz alty aýlap ýedi aýlap satyp bileňizok galan galan on prosendi, ýigrimi prosendi bolam şolary satyp bolýar. Soň ýuwaş-ýuwaşdan açylýar. Şonda öň satyşda şeýdilýär. Indi oňa kän zady doly aýdyp oturjak däldir. W obşem aýçar sadym iň köp zat edilýän moşenniçestvo, ýaňky skam tokenlerdir. Almaň. Telegram kanallara wapşe ynanmaň. Asobino pankeswapdan almaly ise boldy gaçyberiň. Osnownoý özem şo moşenniçestvo zatlar, skam tokenler çykanda Binbä diňe satyn alyp bolýan etýäler-dä. Şony görüň gaçyň boldy zat etmäň. Girmäň hiç hili ýagdaýda. Indi ikinji köp moşenniçestvo edilýän zatlar arbitraž diýip zatlar bardyr. Telegram kanallar bar. Bir giden ynha şu wagt arbitraž edýäs, biržalaryň arasynda arbitraž edýäs, serediň Binance-dan arada meň özüme gabat geldi. Tas meň özüm hem allanýardym şoňa. Karoçi zat reklama edýär bir Normalny telegram kanalda reklam etýä ine şu wagt salanaň bahasy binansda ýigrimi bäş dollar bärde kyrk näçe dollar by tipa ýaponski birža eýle beýle siz binansdan alyň bärde satdyňyz şo taýda paşt ýigrimi dollar her bir salanadan gazanýaňyz zat menem özümem ynandym ondan soň bärde meň indi köp gatnaşýan treýder oglanlarym bar menden has gowrak bilýän bilýänsiňiz şolardan soradym zat etdim olar düşündirdi maňa ýok o maşenniçestvo eýle beýle. Indi ýaňkylaň edýän zady näle? Tipa mej biržawy biržalaň arasyndaky arbitraž diýen bolup gitýändir. Del sizden salana indi primerni salana aýtdymda. Salanany siz aýtýa na şuň bu salanany al. Näçe köp alsaň şonça gowy diýeli müň dollarlyk salana alýaň sen Binansdan ondan soň olaň berýän ssylkasyndan şo taýda na şu birža zat birža diýen bolup özleriçe birža çykarýarlar bular düzüp düşdüňiz. Şo taýda siz salanany o taý geçirýäňiz, a size bolsa uje tetra gelmeli-dä. Diýeli, müň dollarlyk zada size poçti iki müň dollar gelýär zat diýip aýdýarlar bilýäňiz. Sizem alýaňyz, oý begenip resko şo müň dollarlyk salanany olara ugratýaňyz, size yzyna hiç zat gelenok. Şeýdip gidýär. Asnanoý telegram kanallarda kändir şol. Şoň üçin şuň ýarak zat bolsa hiç ýer gatnaşmaň sebäbi Biržalaryň arasynda realno bolýar käwagt. Ýöne birža bolsa, mysal üçin, Bybit, Binance, ondan soň başga-da biržalar bar, Kucoin diýdi, Gate-io. Siz şu taýyň içine prilajeniýany özüňiz skaçat ediň, görüň, o taýda realno edip bolýar, ýöne gaty retko bolýar, gaty retko bir token gidýata bir ýerde gaty uly baha ýa tapawut oň ýaly gaty kän bolanok, gaty retko bolýar-da. Öň öňler bolýady, indi oň ýaly zat ýok, sebäbi hemme kişi bilýär ony, eger-de şoň ýaly ara tapawut bolsa biržalaryň arasynda, diýeli Binance-da bitkoin ýigrimi sekiz müň dollar, başga ýerde ýigrimi dokuz müň dollar, adam resko Binance-dan alýar, perewod edýär we taýk şo taýda bir on dollar, ýigrimi dollar komissiýa ötelýär, boldy şo taýda paçti müň dollar peýdasy bolýar. Ony hemme kişi edýär, taýk şoň üçin uje biržalaryň arasynda oň ýaly tapawut bolmaýar. Eger-de birden bolaýanda-da tehniçeski oşipka sebäpli bolýar i şonda biržalar uje. Normalny biržalar özüne saldyrmaýar saňa. Bitkoin saldyrtmaýarlaram, çykartmaýarlaram. Düşündiňiz? Şoň üçin şuň ýaly moşenniklerdenem gaty häzir boluň, gaty häzir boluň. Wapşe bir zat edeňizde birinden soraň, bilýänräk oglanlar bolýar, şolardan soraň, maslahat alyň. Soramak, maslahat almak hiç hili aýyp zat däl. Indi. Üçünji populýarnyý moşenniçestvo edilýän zat P2P-de. P2B-de biz ýadyňyza düşýänsiňiz Binance-da bar. PayXP diýip çykýandyr düşünmeýänler üçin. Şo taýda biz näme edýärdik? Bärden bize Russiýadan pul gelýär, biz bärden oňa Tether öwürýärdik. Tetheram ýaňky Binance-da P2P-iň içinde satýardyk ors kartlaryň içine. Şo taýda bize bir ýetmiş sekizden alýar seli, ýetmiş dokuzdan bärde satýar. Şo taýda bir rubl peýda görüp satyp işleýärdik. Pütüp giden satamyzda gaty kän adam allanyldy, gaty kän adam sokuldy, maşenniga gabat gelip, näme edýärler, uly kursa ynanýarlar, mysal üçin diýeli pütüp girýäňiz-ä, şoň içinde obyçny kurs durýar diýeli ýetmiş sekiz şun, ýetmiş sekiz ýetmiş birem segsen bäş ýa segsen iki diýip goýýar, adam oý bilä segsen bäşden satyp bilen girýär, satýar. Şoňa girip satanyza serediň, gapdalynda galoçka bolmaly, werifikasiýa bolýar instagramda, Binance-da-da şonday verifikasiýa bar, ýöne sadrja galçkadyr. Asnamon şolara satyň, çala arzan bolsun, siz şo taýda owaran bir elli elli dollar däl, elli rubl, ýüz rubl aşak satarsyňyz, ýöne owaran zat-a puluňyz çyly galýar, abat galýar. Eýlekiler ýörite şo maşennikler bolýar, naprimer siz-de zat edýäňiz, satyn alýaňyz-a diýeli, tetheriňizi zat edýäňiz, Ugradýaňyz. Araňyzda siziň binans durýara P2P-de zat edeňiz, söwda edeňiz. Diýe Teteriňiz zada gitdi. Ol näme edýär saňa falşiwit çeg ugradýar, ynha pul atdym daway potwerdit et pul aldym eýle beýle zat diýip. Ýa-da size telefonyňyza siz nomryňyzy ýazýaňyz a telefon nomryňy soraýar. Ondan soň kart nomryňyzyň üsti bilen şo telefony tapýarlar nädip tapýarlar ony a bilemokda. Ýaňky telefon nomryňyza siziň sms ugradýarlar. pul geldi. Zpaw edil Tinkofdan nälet gelýär. Tinkofdan Sberden näl pul gelýär. Size pul gelen edil şoň ýaly edip ýazýarlar olar. Ondan soň aňyrdaky adam priloženiýaň içine girmek ýa sms selowo podtwždaj edip goýberýär. Soň priloženiýaň içine girýär ol ýüz ýok pul. Boldy. Hiç ýer alyp bolýan däldir. Sebäbi siz Binance uje podtwždaj etdiňiz. Ondan soň näle žalba ýazyň, näl apelýasiýa ugradyň. Ýok uje ol adam resko tetr alyp baş geri ugradyp goýberýär. Düşdüňiz? Onuň hiç kim size kömek edip bilmeýär. Men maňa özüme ýazan bir gyz bar. Sekiz müň dollar gitdi. Meňde bilýänem. Alyp beräýiň. Ýarsyna zat etseň, ýarsyny size berjek alyp berseňiz diýip. Alyp bolanok. Alyp berjek. Men wapşe alyp bilýän bolsam alyp. Hiç zady gerek ýal. Ýöne alyp bolanok hiç hili ýagdaýda. Onsoň meň öz tanşym bar, öz gatnaşýanlarym on müň dollar gitdi. Ýene bir başga bir gatnaşýanlarymyň biri on iki müň dollar gitdi. Edil şoň ýalak adam uly kursa ynanýar. P2P-den ynha şuňa satjak diýip girýär. Boldy. O-da Ýaňky falşiw çeg uradýa ýa-da saňa zat uradýa, sms uradýa geldi diýip. Şoň üçin P2P-de sataňyzda hökman suratda indi P2P-de satýaňyz-a, basdyňyz ordere, teteriňiz gön awtomatiçeski blok bolýa. Ondan soň o ýazýa saňa ene häzir uradýan zat diýip, uradandan soň çeg uradýa ýa-da uratdym diýip ýazýa. Ondan soň sen saňa sms gelýä ýa-da prilaženiýaň içine girýäň sen, To ýest sms gelýär-ä polibomu. Ondan soň prilojeniýäň içine siz girmeli. Sber bolsa Sberiň, Tinkow bolsa Tinkow şoň içine serediň. Gara howlukmaň. O ýazybersin, bas, eýle beýle apelýasiýa berjek. Näme, näme diýse şony diýsin. O taý siziň on bäş ýigrimi minut wagtyňyz bolýar. Geldi, bas, pul potwirjdat etmäkäňiz pul geldi diýip.

Ýadyma şon owja. Şo taýda wagt garaşýaňyz at meni dik goýberýäňiz. Düşdüňiz? Şoň üçin hökman suratda ýaňky P2P-den sataňyza zat edeňizde gaty akuratny boluň, gaty häzirräk boluň. Bärde bilýäňmi bank ýalak däl-a o jaň edip zady blow etdirip bolnok gaty kyn şo ýagdaýlary. Bir gapdaldan gowy Kriptowalýuta bir gapdaldan erbet ine şuňa erbet ýerleri ama gowy ýerleri kak be islän wagtyň lýuboý summany nirä ugradasyň ýese ugradýaň rezka banka barmak gerekýa oturan ýeriňde telefonda o zatlar gowy ýöne şo zatlardan moşenniklerim peýdalanýada düşünýäňiz indi ýene bir allanylýan zat adamlaň arada maňa biri ýazdyda Oglanyň biri, klientlarynyň biri, Şuňňäl-şuňňäl ýalňyşyp, birine pul ugratdym, yzyny alyp bilemok, şeýle gaty uly summa ekeni, ugratdym, alyp bilemok, nädip alyp bolýar, eýle-beýle, Binance-dan ugradypdyr, oň Binance-na. Men aýtdym, hiç hili alyp bolanok, hakykatdanam, realnyýam hiç hili alyp bolanok, özem tanaýan adamy, başga biri-dä, ara, oňam klientlary eken-dä. Ýazýarmyş şol oňa, ol aýtýar, ýok, maňa pul gelenok, blok boldy, eýle-beýle, tuda, şuňňäl zatlar bahana tapýar-da, ara. Şoň ýalak zat ana birden size gabat gelse yzyna alyp bolýan däldir häzirräk boluň şoň üçin ol bir ugratdym gitdi boldy yzyna alyp bolanok hiç hili ýagdaýda ýalňyş ugratsaňam binasy ýazsaňyzam zat etseňem kömek etmeýär size sebäbi size başda aýtýar ýaňky ugratmakaňy size düşündirýär gitse alyp bolýan däldir diýip siz şo taýda galçy goýýaňyz hawa men düşünýän şu zatlar diýip şoň üçin ugradanyňyzda gaty häzirräk boluň howlukmaň meň özümde-de boldy meň özüme Gaty kän summa şu pul geçirýänler bar tetre geçirýänler maňa gaty kän gezek iki üç gezek ýalňyş ugratdylar men hemmesini yzyna berdim-de ondan soň meň özüm bir gezek ýalňyş ugratdym klientlamyň birine ony ýö tanaýan-da ýöne ony ýazdym boly yzyna geçirip berdi öz dostuma bir gezek ýalňyş ugradypdyryn özüm ugratjak bolup ýöne o zatlaram boldy. Başymyzdan geçdi-de, o zatlar şu PTP-de işleýän wagtymyz, arbitraž etýän wagtymyz Russiýa bilen. Şo zatlar başymyzdan geçdi, ýöne hemmesinde yzyna geldi, Hudaýa şükür. Sizem birden size ýalňyş gelse, hökman suratda yzyna beriň. Birden şo taýdan, bilýäňmi, polibom yzyna bereňizde size şo aňyrdaky adam, Berýär şu taýda bäş prosent on prosent summa görä bir prosent gaty uly summa bolsa bir prosent bileň al kalb sag bol taňar erkesin berilýär ony edilýär ýalňyş uladyň sebäbi ynsap ynsanlyk edip saňa adamçylyk edip adam ugratýada yzyna şoň ýalak al birden ýalňyş ugratsaňyz yzyna alyp bolýar näler şoň üçin ugratmakaňyz gaty üns beriň gaty barlaň birinji kontrol ediň hiç hili howlukmaň ýalňyşmaň şoň ýalak indi şu ýerde Şu zatlar bar-a, birden näme diýeýin, oruslarda söz bar, Na çužoýe neşýastýe şastýe ne postroýiş diýilýär-de, iliň betbagtçylygyna öz bagtyňy gurup bilmeýäň. Şoň ýalak, eger-de şol eden adam, bilýäň sen kimiň zat edenini, görýän bolsaň şu wideony, adam saňa ugradypdyr ýalňyş yzyna, ber şo puly, polubomu biriniň hakyny iýseň, million ýeriňden çykýar. Şoň üçin Adamyň hakyny iýmäň, hiç hili zat etmäň oňe haramçylyk. Aý haçja bu saňa aýdypdyrlaram oňe ol oglan ar uradan aýdypdyr, on ýigrimi prosentini özüň alyp gal galany berseňem bolýa diýip. Şoň ýalyk zat ana berip goýar on prosent ýigrimi prosent al oň ýalyk saňa gerek bolsa şo pul geçir galanyna sebäbi seň puluň däl ol iliň hakynyň iýmek bolanok iliň haky belaň oky diýilýämi näme türkmenlerdede bar şoň ýalyk söz. Şuna şuňňarak wideo boldy. Göwnüňize ýarandyr diýip pikir edýän. Hemem peýdaly bolandyr diýip pikir edýän. Laýk, kommentariý, hökman suratda. Ondan soň Binance-da, Bybit-de registrasiýa etjek bolsaňyz men aşakda size ssylka goýjak. Şonam geçiň registrasiýa zat ediň. Iň nadýožnyý biržalar ol biderek biržalara girmäň sebäbi birža-da bank kak by lýuboý wagt Lýuboý birža bankrot bolup bilýär ýa ýene bir zat bolup bilýär şoň üçin iň nadýožnyý biržalar binance bybit şolarda registrasiýa ediň şolarda söwda ediň meň özüm şo taýda registrasiýa edýän şo taýda söwda etýän osnovnoý pullaram şo taýda saklaýan düşdüňiz kaşelýokda da bada ýöne şu günler kän söwda edemden soň osnovnoý biržada durýan ine şuň ýaly akwiýja iň esasy zat akyllyja hereket ediň adamyň hakyny iýmäň janyň sag bolsun.